Essalamu aleýkum hormatly adamlar. Ine bu gün biziň gepleşigimizde zenan şahyrymyz Orazbibi Mälikguly gyzy Orazbibi gepleşigimizde hoş gördük.

Ilkinji aýdymlarymy men Türkmenistanyň halk bagşysy Leýla Şadurdyýewa bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Bahar Hojaýewa bilen ýazyp başladym. Şeýle hem professor kompozitor Aman Agajykow bilen otuza golaý aýdymlary garaşsyzlyk döwründe işledik. Galyberse-de, häzirem men şu aýdym üstünde işläp ýörün. Aslynda dogrymy aýtsam goşgy diýlen zady ýazamda aýdym üçin ýazamok men ýöne haýyş etseler şol seň sözleňi aýdasym gelýä diýip gelseler dogrusy bara yzynap aýtaryp bilemok men haýyşlaryny ýerine ýetirýän ine soňky döwürler aýdymlar nähili aýdymlar esasanam şu wagt meşhurlyga eýe boldy. Şol Leýla bilen eşilen Öten ýeller aýdymlamy, onsoň Aşygy boldum Leýli aýdymy, hemem Ahal ýigdim söýdüm men diýip bir aýdym ýazypdyk. Şol aýdymlar şu wagt internetiň hemme platformalaryna uly höwes bilen hem diňlenilýär, hem aýdylýar. Şeýle hem meň aýdymlarymy gaty köp bagşylar ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň halk artisti Hajyýar Mämmedow, Türkmenistanyň halk artisti Parahat Amandurdyýew Aşgabat diýen aýdymyny gaty gowy klip bilen şu gije hä şundan öň türkmen telewideniýamyzda eşidilip dur men her diňlänimde şony buýsanýan begenýän klibem ýerine düşüpdir şoň wideo sužetlerem bir hili ýerine düşüpdir bu ýerde şu aýdymy aýdanda döredende onuň Men diňe bir sözleri dälde klip etjek bolsam gowy şol sujetlerim şol wideo kadrlarym ýerine düşmelidir. Şeýlede hem şu ösen ýylleri ilkinji bolup klip eden Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewa etdi. Ýadyňyzda bolsa şo meýdanda guzujyklaň arasynda tamdyra tum goýberip ot çörek bişirip ýadyňyzda bolsa şeýdip çykandyr. Men şony begendim gaty gören wagtym gaty begendim-de. Indi şu wagtam Şu Aşygy boldum Leýla aýdymyny Leýla Şadurdyýewadan alyp ýaş aýdymçy, höwesjeň aýdymçy Amalia Amansoltan ýerine ýetirýär. Gulmyradowa Anamysstan Gulmyradowa ýerine ýetirýär. Olam sazyny azajyk täzeden işläpdir. Oba tüweleme täzeje şu döwrebap. öwüşginler goşup, goşupdyr, täze saz guralyň sesleri bilen baýlaşdyrypdyr, hemem özüne şeýle owadan milli eşikleri geýip klip edipdir, olam gaty ýerine düşüpdir. Men şu ýerde bir zady belläp geçesim gelýär-de, şu meň sözüme, meň meni goşgularymy aýdym edýän bagşylara özümiň minnetdarlygymy bildiresim gelýär-de. Sebäbi Goşgy elbetde goşgam goşgy ýanynda ýaşaýar ýöne goşgy diýlen zat aýdym bolanda şygyrdan has köp ýaşaýar sebäbi ol dilden dile geçýär nesilden nesile geçýärde ol awtoryň özi ýogam bolsa ýaşap bilýärde esasy zadam şo ýaňky aýdymçyň sesine bagly aýdymçyň şony halka berip bilşine bagly onsoň soňky döwürlerde şeýle bir sorag ýüze çykýarda. Ahal ýigidi aýdymyny nähili işlediňiz, kim bilen işlediňiz diýen soraglar meň öz internet sahypama ýazýarlar, köp sorag berýärler. Şony açyklamak edip, şu diňleýjilerime ýetresim gelip höwes edip ýördüm. O şeýleräk boldy, Leýla ony Bilemok, men-ä dogrusy habarym ýok, şo öň aýtdym diýýär, ýa aýdypdyrmy ýa aýtjak bolup şony taýynlapdyrmy, garaz, Oň sözlerinem kim ýazanyny bilemok men ýöne meň ýanyma geldine şu Ahal ýigdi aýdymyny maňa täzeden ýazyp bersene şoň sözleri meň ýüregime jaý däl diýip geldidä hakykatdanam aýdym diýlen zatda aslynda onuň bogun sanlary bolýa oň sanamalary belli belli bir ölçegleri bolýa da muny şu men diňläp oturan aýdym işleýän kompozitorlar aýdymçylaň hemmesi şahyryň hemmesi düşünýän bolsa gerekdä şoň hiç kime gabat gelmäni üçin Ahalygdyn aýdymyň bir ikidir üçdir setirini aýdyp bileý Daşa Dürdiýewa manysyny. Şoň yzynam indi togsan dokuz dereje togsan dokuz prosentini täzeden ýazdym men. Onda ýa nesip bolsa hasam şo halk üçin okyjylarym üçin diňleýjilerim üçin aýdyň bolar ýaly nesip bolsa Alla ýazgyrysa ýa ýakynda meň dördünji kitabym çap bolýa. Şo dördünji kitapda men şo Ahalygdyny nesip bolsa goşdum. Şonda Leýla Şadurdyýewanyň sözlerine setirler bar bolsa, goşadyrnagyň içine aldym. Şonuň üçin hemme kişä-de aýdyň bolar, haýsy sözler kimiňki, nähili sözler kimiňki, şoň ýaly şony aýdaýyn diýdim-de. Onsoň ýene bir zat bar, şu. Söýen ýarym diýip bir halkdan gelýän aýdym bar ekende şol aýdyma getirdi Leýla meň ýanyma ýöne doly sözlerini bilsede şo özüne gerek ýerlerini üýtgedip bermegini menden haýyş etdi menem şoňa mende poeziýada aslynda şeýle bir žanr barda wariasiýa diýip bir žanr bulam bir görnüşi budam bir warianty diýen ýaly bir wariasiýa diýip bir görnüş bar şo söýen ýarymy wariasiýa diýip ýazyp berdim şuwagt şony Tulegeýew bir hiledi bar diýýär, Leýla Şadurdyýewa bir bir hiledi bar diýýär. Ol diýsem, Tulegeýew asyl manysyny aýdýar, Leýla Şadurdyýewa-da meň ýazan wariat wariantym görnüşinde ýerine ýetirýär. Ýöne ikisem gowy. Ikisinem diňläp görýänsiňiz. Ýöne Leýla Şadurdyýewanyň ýerine ýetirýän warianty, meň ýazan wariantym aýalyň dilinden çykýan, aýalyň söýgüsini beýan edýän, görnüşi bolup, birhili okyjylara, diňleýjilere has ýakyn bolýan bolmagy mümkindir. Onsoň ýene-de bir zat bar, Leýla Şadurdyýewa bilen köpräk işlämmi soň ol köne aýdymlary gowy görýär. Köne, aslynda-da altmyşynjy ýyllaryň aýdymlary, altmyşynjy ýyllaryň goşgulary hemmämiziňem göwnümi döndürýär-de. Meselem, şo, şo wagtyň şahyrlary birhili gaty gowy ýazypdyrlar, az sözli, gyk-ysy nemesinde ýazypdyrlar-da. Şo Tejenli läläm diýip bir halkyň içinde öň toýlarda aýdylýan bir meşhur aýdym bapda. Oňa şol aýdymym getirdi. Men şony Hajy Ýazmämmet bilen duet edip aýtjak. Sen maňa şonuň ikinji wariantyny, ýene bir wariantyny, gyz bilen aýdylýan wariantyny ýazyp ber diýip men ýanyma haýyş bilen geldi. Menem ýok diýmedim. Şu wagt diňläp görüň şu Leýla Şadurdyýewa şo Tejenli lälämi şol ýaly meň ýazan wariantymam goşup aýdýandyr. Ýa şo şo wariantsyzam barda olam kak wariatsiýa ýalak bolup gidýäda. Begenýän şol hemä şoň nämesine begenýän hemä şo Tejeni Lälämiň asyl nusgasy aýdylýa hemem şonuň täze nusgasy aýdylýada ikisi goşulyp bir hili döwrebap üýtgeşik bir hili halkyň göwnüne ýarýan hem ýaşlaň göwnüne ýarýan owadan aýdym bolanlygyna men gaty begen. Sag boluň minnetdar Oraziýewi şu Birinji kitabyňyz haçan çykdy we şolary tanyşdyryp beräýiň.
Dogrusy birinji kitabym hakynda men çykarmak hakynda pikir etmän ýörkäm birinji kitabymy maňa sowgat hökmünde çap edip getirdiler. Ol kitap ine-hä şu meň ýanymda dur. Bu kitaby men Gel gürrüň bereýin diýip at dakdym. Ine meň şu ilkinjije ýygyndyym, ilkinji kitabym şu. Muň içinde şo ýaşlyk ýyllarymda ilkinji gezek goşgy ýazyp ýören döwürlemde ýazan goşgylam, ýazan şygyrlam, ilkinji başlangyç ädimlem şuň içinde ýerleşdirilen. Soň nesip bolsa yzyndan iki müň bäşinji ýylda ine şu kitabym çap etdik, etdi ineme hökümet tarapyndan Türkmen neşirýatda çykdy, çapdan çykdy. Bu kitap Garaşsyzlyk ýyllaryny içine alany üçin munda Garaşsyzlygymyzyň gazanylyşy, Bitaraplygymyzyň gazanylyşy, galkynan göwnümiziň ganatlary, bir topar näme diýeýin, bir joşup-joşup ýazylan, şo döwri içine alýan syýasy goşgularymy, Birhili joşgun ruhy bilen goşgularymy, şo döwri içine alýan goşgular bar muň içinde, gaty üýtgeşik ýok birhili makalalar bar oň içinde. Ine ýaňy ýakynda bolsa, ine, Zümerret kenar ady bilen üçünji kitabym çapdan çykdy. Bu meň özüm üçinem, okyjylar üçinem meň pikirimçe gaty üýtgeşik kitap diýip pikir edýän, sebäbi Munda arassa duýgular, arassa näme diýeýin bir durmuşy goşgular, bir söýgi hakyndaky goşgular, hakyky durmuşyň özünden tutulan hakyky goşgular şunda ýerleşdirilen. Men şu goşgy, şu kitabyň çap bolmagyna gaty köp ýyllar garaşdym. Käwagtlar umytdan gaçýardym, şu kitabym çap bolmazmyka diýip, edip bilmermikäm, ýetişmezmikäm diýip kän gynandym. Ýöne Allajana müň şükür edýän, hawa, Kitabymam çapdan çykdy. Indem näme nesip bolsa, hawa, Allajan ýol berse, Agşam güneşi ady bilen täze dördünji kitabymy şu wagt taýýarlap ýörün. Nesip bolsa, ýetişsek, şu ýylyň dowamynda, şu ýazlarda okyjylara ýetirerin diýip, men umyt edýän. O kitabyň içinde esasy sizi begendirjek zat, Ähli aýdymlary ýazan bolsam, şu täze ýazylan, öňde-soňda ýazylan aýdymlar bar. Bu hem hekaýalar bar, hem oýlanmalar bar. Ol üýtgeşiklik, üýtgeşikligi şonda. Esasanam ejem hakyndaky, ejemjan hakyndaky mukaddes oýlanmalar, mukaddes goşgulam bar. Meň öz begenşim ýaly okyjylarymam begener diýip pikir edýän men. Sag boluň.

Aslynda hemme işiň özem sungat diýip düşünýän. Sungatyň ýok ýeri ýok. Adamyň bar ýeri sungat, adamyň hatda özem sungat. Şonuň üçin Garaşsyzlyk ýyllarynda şo döwürlerde men telewideniýede işlämde şu prezidentimiziň her bir aýdýan sözlerini biz edil sitata alan ýaly alyp, şo gepleşiklerimizde ulanyp şeýdip bir ýüreklerimizi galkyndyryp işleýärdik-de, onsoň şo galkynyşlaň bady bilen, şo galkynyşlaň tolkuny bilen men ýigrimä golaý poema ýazanymy özümem duýman galypdyryn. Şoň esasynda-da şol bir biziň Prezidentimiziňem, halkymyzyňam gözünden sypmany üçin maňa iki müň üçünji ýylyň mart aýynda yglan edilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmeniň Altyn asyry atly bäsleşiginiň ýeňijisi diýip, baýrak berildi. Ýeňiji diýlip yglan edildim. Bu elbetde meni öňküdenem beter ganatlandyrdy, öňküdenem beter edýän işlerime borçlandyrdy, birhili süýji duýgular bilen uçurdy-da, onnoň şon ýalak, Sen hökümet tarapyndan öz bir ýolbaşçyň tarapyndan bir prezidentiň tarapyndan sen gollanylyp durkaň sen baýraga mynasyp görülip durkaň o iş diýlen zadyň asla kynçylygy bolmagy mümkin däldi esasanam aýal maşgala üçin bir hil uçub uçub işleýäň hasam o uçurýan taraplary sen şo gepleşigi edeňde men şo wagtlar gelin gyzlara degişli bolan maşgala agzybirligini saklaýan abadan atly gepleşik alyp barýadym. Onuň şo gepleşigiň içinde özümem ýaşaýan-da, özümem näme ýaş gelin, özümem biriniň gelni, mende-de gaýyn bar, çaga bar, hawa, maşgala bar, hemme ýerde bir maşgala diýlen zadam bir kiçijik watan-da, watanyň içinde bolýan zatlary içinde özümem ýaşaýan. Onsoň meň üçin şo öýümem, şo gepleşik ýaly gepleşigimem meň öýüm ýalak bolup gitdi. Onsoň gaty meň üçin tersine aňsat boldy, ýaşadym. Bir hili begendim, ýazdym, döretdim şo wagtlar. Sebäbi oň ýene bir hasam uçurýan tarapy, ganat berýän tarapy, men gepleşiklerimi sowatly adamlar bilen ýazýardym-da, sungat adamlary bilen ýazýardym. Bir hili sungat adamlaryna-da siz özüňiz bilýäňiz-ä, olarda bir hili göze görünmeýän bir energiýa bolýar-da. Şu energiýadan bir hili iýmitlenip, olar senden energiýa alýar, sen ondan energiýa alýaňda bara bir başga zadyň içinde, başga döwrüň içinde ýaşaýan ýalak bolup ýaşaýaňda döredijiligiň düýbünden üýtgeşik akym bilen gülläp gidýän ekeniň.
Tüweleme, Orazi, şu öňki goşgulaň-da internet platformalarynda, kitaplarda bar.

Okaýalar okyjylar indi şu gyzgynjagy bilen türkmen aýdar a name gyzgyny bilen gyly gyrylmajak diýilýär a täze goşgyny okap bereýin. Bu köçe şu çaprak Svetafor öwrüm Hor çüňkde-de gülläp otyr akatsiýa Ine birden ýagyş guýup başlady. Agaçlaň ýeňsesini ýere süsdürip, Gezdik bilen bulduň garaldyp böwrün. Görgi ýyldyrymlaň gökdäki togun, Asman keýpden çykýa bar edip ýogun. Ilkinjije ýagyşy bu söýgimiň, Ilkinjije tisginmeler gürs-gürsüm. Ýylyň ýeňňe degdüşigine ak ýagşyň, akasiýaň, saýasynda guranlyk, Öl myžžyk köçeler, öl myžžyk söýgin! Ine, şu köçe şol, Stepan, Razina, Swetafor, Öwrüm, şu köçe, Çatryk. Aňyrrakda gülläp otyr akasiýa, bu gün, o günki deý. Ýagaýsyn, ýagsyn, eý aman. Tüweleme köp sag boluň ýaman gowy goşgy bolupdyr. Oraz ebi şu gepleşimiziň soňunda eje hakda ene hakdada bir goşgylaňyz bar bolsa aýdyp beräýiň.
Açdym. Eziz tümmegim, saňa gül getirdim, eje. Halaýan gülüňi, gyzyl bägülüň. Kokla ýeter, başyň galdyrmasaň-da, bir kijijik tümmek, hemem ne günüň. Üşeýänsiň, eje, howa-da sowuk. Ýüregimiň ýylysyny berip bilerin, Gujaklap tümmegiň agram bolmasam, Gollarym saýawan gerip bilerin. Hoş gal, Käbäm! Hoş gal, eziz tümmegim! Men geler duraryn heniz dirikäm. Ýaşan ömrüň, biziň üçin ýaşansyň. Hem ýanyňa geljekleriň birikäm.